I don do as you tell me, now sit down make you chop so that you go bless me. But Isaac ask im pikin, Na how you take kill the animal just now now? Jacob answer, Na the Oga your God na im help me. Then Isaac tell Jacob, My pikin, make you come near me so that I go fit touch you come know if you really be Esau. So Jacob waka go near im papa Isaac and Isaac touch am come say, Dis voice be like Jacob own, but im hand be like Esau own. E no know Jacob because hair full im hand like im brother own. So Isaac bless Jacob. Then he ask am, You sure say na you be Esau? Jacob answer, Na me. Isaac come tell am, My pikin, make you bring some of the bush meat make I chop. Then I go bless you when I chop finish. So Jacob take some of the bush meat, go give him papa, and Isaac chop am. He still give am wine drink. Then him papa Isaac come tell am, My pikin, make you come here, come kiss me. So Jacob waka go kiss am. When Isaac feel am say the cloth dey smell, he come bless am say, Yes, my pikin dey smell like say e dey inside bush. wey God don bless, make God give you dew from the sky and the good things wey dey the earth, plus many corn and wine. People go serve you and nations go bow to you. Na you go be oga over your brother and your mama children go bow for you. Anybody wey curse you, curse go dey head and blessing go follow those wey bless you. so isaac just bless jacob finish and as jacob waka leave am e brother esau just dey come back esau too prepare sweet food wan go give e papa esau come tell e papa my papa get up make you come chop some bush meat wey your pikin cook so that you go bless me papa isaac come ask am na who you be esau answer na me be your firstborn esau isaac come dey shake well well so he ask den u kon giv mi bushmilk shop i shop evritin bifor yu kom and i bless di pesin and blessing go rily follow am awa memory verse for today na from mark chapta ten vess sixteen mark chapta ten vess sixteen afta jisus draw di shidren near bodi kom dey bless dem mek wi enta di message wey wi get for yu for today You go decree something and e go come to pass and the light go shine upon your ways. This na wetin Bible talk for inside Job chapter 22 verse 28.

tok say children don dey know say di way dem dey behave no good but better correction go teach dem how to behave well. I know say some children dey very naughty o, dey stubborn. However, the way you take dey respond to their behavior go go a very long way to determine whether those children go turn out good or they go worse pass as they dey. As parents, how you suppose to take respond to your children behavior? you dey make negative pronouncement like ah you comot here useless pikin you no go be anything for life or you dey make positive declarations like you God make you for signs and wonders e no matter wetin the devil may try you go succeed anything wey you talk na wetin go happen power dey inside your tongue and this power e get more power over your children because na you bring them come this world As a parent, God don give you power over the future of your children. Not be so that you go take destroy them, oh, but so that you go fit shape them into what you really want them to be for life. For our Bible reading for today, Jacob go meet Isaac and he gets blessing. As soon as he come out, Esau come. Isaac go tell am say e don already bless Jacob and Jacob go dey really blessed. Anything wey you talk over your children life, especially when your emotions don dey rise, your blood dey hot, e go stand and e go get power over them. After Jacob don get the blessings and e come begin dey run, e encounter God for inside Genesis chapter 28 from verse 12 to 22. God not talk anything about the fact say he shit his brother collect blessing. God not say, yeah, you shit your brother, you go pay for her. and think say God go tell Jacob say you like that man wipe you but God establish the blessing when he get from his father my beloved I beg decree better things over your children whether they hurt you or not remember say anything you talk about them it e go happen not say something will go affect them negatively you go regret am later o oh. and you go account for every word when you talk over the life of your children And anything wey dem become go also reflect on your life too. So speak blessings over your children all the time. Our key point for today be say make you dey careful over the things wey you dey decree over the life of your children. Na here we take come to the end of today's message. No forget say our topic wey we consider today na decree over your children.

I beg make you no forget to like this video, share this video and if you never subscribe I beg make you hit the subscribe button. If you don't subscribe we wan say big big thank you but I beg still help us do more, share the video go far and wide, drop your comment make we know whether the message wey we dey drop whether it e dey inspire you. Until we come your way again with another ogbongelicious betalicious video make it e better for you my correct person.